Yɛda mo ase ma mo akɔ aba bio. Yɛn ho sukɔm ne ɛkɔm ada mu akyɛ. Nyame adom nti yɛasan aba mframa mu bio. Baabi a wɔ biara no yɛn mo akɔ aba. Aha yɛ N'akoa Elisha TV, TV nwanwaso a Nyankopɔn de nam N'akoa odiyifoɔ N'akoa Elisha, dodoɔ no ara frɛ no The Great Agra, so de aba wiase ma nnɛ. Sunsum mu asɛm deɛ ama nkorɔfoɔ te aseɛ ba paa, ɛsiane sɛ Nyankopɔn de ne sunsum mu ahoɔden de ama Ne diyifoɔ sɛ Sɛ Sunsum bi ho asɛm kyere obi so a, ɔnam n'akoa so na ɔma no nkyerɛkyerɛmu a ɛbɛboa ama Nyankopɔn ne Ne som no atumi ayɛ kama. Madi kan aka akyerɛ wo sɛ wiase no a yɛwɔ yi ne Nyame no som no, Sunsum no dɔɔso kyɛn honam. Sɛ woante aseɛ saa a, nneɛma bɛkyere wo so akyɛ. Na mmom, ɛnam sɛ Nyankopɔn diyifoɔ hyɛɛ aseɛ na ɔde TV baeɛ a ɔkyerɛkyerɛ Sunsum mu nsɛm nti, ama nkorɔfoɔ adwene mu ayɛ fann a ɛnnɛ Kristosom ne sunsumsɛm no ayɛ fo de ama nnipa. Abusuafo, manya Nyame difoɔ wɔ me nkyɛn wɔ ha a ɛnnɛ yɛwɔ nkɔmmɔtwetweɛ bebree esiane sɛ madi kan ka kyerɛw sɛ nkurɔfoɔ nsɛm a wɔde bɛdan yɛn no na mehyia Nyame difoɔ a yɛtena ase na yɛtwetwe ho nkɔmmɔ. Me din ne Kofi Poku. Ɛnnɛ manya Nyame difoɔ wɔ me nkyɛn ɔno yɛ odiifo a ɔda King of Heaven's Ministry ano. Ma memfa akwanya wɔ so na me ne obi bia ase sane sɛ mo mmoa nkakra nkakra nnɛ yɛhunu sɛ sika no a yɛpɛ na nyame difoɔ so deɛ ɔde aka ho ama yɛsi efie de ama nyankopɔn no ɛpagya nkakra nkakra But sɛbi sɛbi mpra aduasa ahh ɛsrɛ no ara na yɛde ɛto dwa. Sɛ wote yɛn nka a na Nyame ho asɛm da w'akoma so a, madi kan aka akyerɛ wo sɛ aka ne na na Nyame di fɔ wɔ ɛdwo so na asase dɛ nyɛ ne dea. Nnipa no agye no asase nti yɛadwiri dan no nyinaa agu. Ɛnɛ yɛanya baabi foforo a yɛkɔ akɔ si Nyame fie nti wo so wode wo mua kakra no ɛbɛboa ama Nyame di fɔ nso ne deɛ ɛwɔ no ɔde ka ho a yɛn nyinaa na yɛresi fie no ɛnyɛ Nyame di fɔ nkoa na aboa ama Nyame ne nhyira ne ne kɛseyɛ a ɔpɛ sɛ ɔde ma yɛn nyinaa no yɛn nsa atumi aka the great agra waa ma me nkɔ ne nkyɛn na yɛnhyɛ yɛn nkɔmmɔ twetwe no ase the great agra prɔfɛt dankwa elija akɔmfɛ no baa na ɛba saa o ayɛ bruta o bruta ɔbɛyɛ sɛ hyɛ bio nansɛn deɛ ɛkame ayɛ sɛ na wowɔ mmuadadie mu Amen. ɛna na woyɛ dwumadie foforɔ bi nti na ama Yes. yɛntumi nhyia Nyame mma na ɔma few paa but Yes. ɛnɛ yɛaba w'asɛm tiawa a ɔka ne sɛ ne yɛnkura yɛn nsɛm no mu. Kofi, animuonyam nka ɔteasefoɔ bi a ɔhwɛ n'akoa Elisha. Yeah. Na baabi biara a wohwɛ me firi so no, ɔsoro Nyankopɔn asomdwoeɛ nka wo. Mefa saa akwanya yi so, mekyea Elisha mma nyinaa, ewiase ne amanaman, baabi biara a Elisha ba wɔ, Srɛ ɔsoro Nyankopɔn asomdwoeɛ sɛ ɛmmra wo so. Ɛberɛ yi mu, aka bosome bɛyɛ nwɔtwe na yɛde afe yi bɛyɛ dɛn? Ɛbɛkɔ n'awieɛ. Mesrɛ Onyame bammɔ ma wo hwɛ ɔhwɛfoɔ bi a ɔhwɛ n'akoa Elisha. Na mesrɛ Awurade bie mu sɛ ɔma wo mpemboɔ na wahwɛ nti. Yɛhyɛ afe yi ase nneɛma mu ayɛ den, nanso Awurade se ɔma wo ndidi a ɔmma adepa nkyɛ wo. Then megye di sɛ biribi pa bi wɔ w'anim a, mm. Awurade bɛtumi ama wo nsa ayɛ den aka. Hyɛ wo ho den mm. wɔ Nyame mu, na Kristo mu ana nnepa nyinaa firi yɛ den ɛba. Okay. Abagya me nhyira wei de ma fa ne sɛ mpaebɔ no wabɔ no kora ntina sɛ yɛntoa so yɛ dwumadie mu ana yɛnkɔ. Nansɛ nkurɔfoɔ bi busabusa mo nsɛm bi dodo. medwene ho a mente aseɛ but ɛnɛ yi deɛ ma memfa saa akɔnya no so menim sɛ deɛ wobɛsi afa no deɛ but asɛ nkurɔfoɔ se me ne wobɛdi nkɔmmɔ biara na ahyɛ ring na yɛhɛ ring no so sɛ na ɛsi te asɛ ɛka me ayɛ sɛ asɛ nkurɔfoɔ yɛ a ɛfiri sɛ ɔmo yɛ ɔkɔt ɔkɔt nkurɔfoɔ kora ɛka na ɛyɛ nyamedifoɔ na ane ne di nkɔmmɔ no nyi sɛ ɔhyɛ ring ɛyɛ ɔkɔtfoɔ ring ne adeɛ nam ei na mo nso so a ring yɛ ɛhyɛ papa ɛdeɛ na papa ma mebusa ring no a ɛhyɛ no ɛyɛ ɔkɔtfoɔ deɛ anaasɛ ring bɛyɛ ankasa Ana ɛyɛ awareɛ deɛ ana deɛ ankasa me deɛ ɛnɛ deɛ wode pɛm na ɛka kyɛ because nkurɔfoɔ ayɛ so much worried ɛwɔ ring na ɔhyɛ no Kofi papa Kofi the one thing is um, wonim sɛ wiase your secret is your power ɛwɔ sɛ wohunu saa ade no mm. nipa bi a wonni secret ɛwɔ wiase no wonni wonni nyinasoɔ wɔ abrabɔ mu yeah. nipa bi a wonni secret ɛwɔ abrabɔ mu no wobɔ bra a ɛnyɛ yie mm -hmm. because wontumi mfa biribi nyɛ dɛn ɛnsie yeah. Kristo a ɔyɛ wiase nyinaa Agyenkwa a yɛdi n'akyi no, ɛnyɛ biribiara na ɔbaeɛ ɔbɛyɛeɛ ɛwiei. Ɛnyɛ biribiara nso na ɔdae no adi de kyerɛɛ wiase. Ɛno nti na ɔrekɔ ɔkaa sɛ, Sɛ mogye me di na mosom me Honhom no nokorɛ mu a, deɛ me mantumi anyɛ no, ɛno na mo mobɛyɛ dɛn? Mobɛyɛ. Tena bi koraa a, ɔde ɔfa asuafoɔ mmiɛnsa. Wɔduru hɔ a, ɔno nko ara kɔhyɛ ne piam na wakɔbɔ mpaeɛ. Obi nnim deɛ na ɔrekɔyɛ wɔ hɔ. Yes.
Kofi, woabisa ring yi ho asɛm. Deɛ nti a mekaa sɛ wo secret yɛ wo tumi no, hwɛ wei. Yɛwɔ deɛ ɛyɛ gold deɛ yɛ dɛn wɔ hɔ. Wei ɛnyɛ gold deɛ. But yɛka tumi a, tumi yɛ adeɛ a sunsum bi yɛ dɛn gyina mu.
Obi bɛtumi ahyɛ wei bi, ɛyɛ gold na ɛyɛ dɛn ɛhyɛ no, ɛyɛ tumi na ɛyɛ dɛn ɛhyɛ ne nsa. Deɛ ɛhyɛ me yi, mm. sɛ ɛyɛ occult ring, mhm. sɛ ɛnyɛ bi a, mhm. ɛyɛ me me ne me nyame. bɛsɛ nkɔfoɔ pɛ sɛ ɔmo ho nteɛ na paa mu kyerɛ ɔmo na obi ahunu sɛ n'ade ne si teɛ na ɔka de sɛ deɛ sɛ obi nte ne ho ase sɛ ɛyɛ wo ne onyame ɛyɛ ɔkɔ tere nga na sɛ nyɛ ɔkɔ tere. dɛ kɔsi na obusa mi no. hwɛ onifirani no kristo busa ne sɛ ɛdeɛn na wopɛ sɛ menyɛ dɛ menyɛ ma wo. Ne frɛni no ka kyerɛ Kristo sɛ, Owura, mm. deɛ me deɛ menim ara ne sɛ m'ani ayɛ den ate. Mhm. Ɛkwan a m'ani bɛfa so ate na ɛyɛ den ehia me. Mm. Nti ɔhwɛfoɔ bi a ɔrehwɛ Elisha, mhm. gyidie ne akoma pa ne osuro a wɔwɔ no wɔ Elisha mu mm. ɛne wanamo tuo deɛ wo deɛ wohia ne sɛ wohaw a wonam mu na ɛbɛyɛ den ɛbɛfiri wo so. Mhm. deɛ meka wote aseɛ mm. yɛwɔ ɔmo a ɛhyɛ eh, ring a ɛyɛ awkward mm. yɛwɔ nyame adiifoɔ so ɛhyɛ ring a ring ɛhyɛ na ɛnhyɛ ne kwa ɛyɛ tumi bi na ɛyɛ dɛn mm. ɔde nam ebi ne me elisa deɛ ɛhyɛ me ɛnyɛ awkward ring but ɛyɛ sunsum deɛ ebi yɛ dɛn ɛwɔ mu ma menka ne saa Ring na ayɛ sɛ na akɔ Elijah. Govi. Na akɔ Elijah.
Govi. Na akɔ Elijah. Tumi deɛ bi wɔ hɔ Govi. Maame Musa wo deɛ wo sɛ wo deɛ wawɛ wapɛ mu aka. Ring na ɛhyɛ wo no. Yes. Ɛnyɛ ɔkɔtofoɔ deɛ.
Ɛnyɛ ɔkɔt deɛ. Wonkɔgyee no wɔ sunsum baabi afiri ɔbonsam kampo. Ɛyɛ ɛyɛ adiifoɔ ring. That is it. Adi for ring.
Yes. And sunsum wɔ ring ni. Yes of course.
And this me dey yɛ ɛhyɛ mi a ɛyɛ wedding ring. O de mi sunsum wo. Kobi ni bibi. Kakyɛ mi. Nana Asante hin otu nfɔ nana wo nkwa so. Yeah, wonim sɛ obedi ne ne ne fish ya abɛ aduonu mmiɛnsa mmerɛ obetena kɔ. Nyame ayɛ bi ama no. Nyame ayɛ bi papa. Nyame ayɛ bi ama no.
Papa Nyame sɔ. Kobi. Yɛ nana.
Deɛ nti a me ka sɛ nana nkwa so no. Hwɛ Asante hene otumfoɔ. Wohwɛ ne nsa a. Kawa bebree wɔ ne nsa so. Mpatia. Mm. Ɛkyerɛ tumi ne dibere a wɔyɛ dɛ okura. Sɛ wohu sɛ ring hyɛ obi a kofi ɛmfa ne just a normal thing because ring biara wɔ n'ase kyerɛ. Okay. Obi bɛhyɛ ne just a normal mm. but obi ɔyɛ sunsumuni deɛ ɔde ring hyɛ ne nsa onim deɛ ɔde yɛ na ɔde yɛ. Okay.
Nansa yi mehuu sɛ na obi aba eh, TV so na ɔkyerɛkyerɛ sɛ wode wei hyɛ ha, wei yɛ sɛ wode wei. Obi ɛyɛ adwene na ɔde kasa, bɛte nyɛ saa, sunsum no nka me saa. Okay.
Deɛ meka wote aseɛ, nti na mpanimfoɔ se wasum aberewa na baabi wɔbɛhwɛ deɛ ɔfa ho bɛn. Ma menka ne sei. Deɛ nti a mebɔɔ Nana Asante Hene Otumfoɔ as edin no, hwɛ ring yɛhyɛ ni, adɛn nti na yɛnka sɛ yɛrekɔ trink? ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ nipa titiriw bi ɛkyerɛ sɛ sunsun bi yɛ dɛn ɛka ne ho because wei yɛwɔ deɛ ɔbɛtumi de ahyɛ ɛde ayɛ dressing life hyɛ obi nsa wonim sɛ ɛfɛ kama ɛna nkurɔfoɔ bebree deɛ kora yɛ life ɛna yɛwɔ obi soso ɔno nso a wagye bi ahyɛ ne nsa for protection bambɔ okay Ah, ɛne obi koraa tumi kɔgye bi hyɛ mm. ne aka akyerɛ no sɛ ɔkɔfo kaa na ring no ɛka fɛ wa ɛkyerɛ sɛ kaa no biribi bɛ dɛ ebesi deɛ dɛ esi fam mm. nti sɛ wokɔgye ring hyɛ wo nsa sɛ ɛbammɔ ade na wofo kaa na ɛka fɛ wo na wosi na da mm. nyame mmoa wo dako na wokɔfo plane na plane de tu kɔ wiem paa na ɛka mia na ring ne ka fa wɔ wiem na ɛkyerɛ wo sɛ plane a wote mu wɔ wiem na ɛbɛhwɛ fam a kɔmpiti na wabɛyɛ wobɛdi ka afiri soro aba fam ama plane no adi w'akyi anaa yes nti yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a nnipa mfa wɔn akoma na wɔn werɛ nyɛ den nhyɛm
deɛ meka wote aseɛ me deɛ yi deɛ ɛhyɛ me but ɛnhyɛ me sɛ ɛbɛyɛ ade bɔne mede yɛ ade pa abusuafoɔ ɛno ɛyɛ the great agra na akoa elisha Na Nyame tumi a ɛwɔ no so no so paa. In fact, eh, sɛdeɛ na w'adwene si yɛ wofa no ring no na busa no waka akyerɛ wo. Ɛnyɛ ɔkɔt, ɔnkɔfa ring bi mfiri bonsam ahennie mu na ɔde ba bɛyɛ adwuma. Mmom, ɔyɛ sunsumni anaa sunsum sɔfo yi deɛ, ɛneɛ adeɛ bi a ɛwɔ ne ho biara tumi wɔ mu, including ring no a ɛhyɛ no. Tumi wɔ mu a Nyame tumi nam so yɛ nneɛma ahodoɔ pii. In fact, meyɛ sure sɛ sɛ wote baabi na wopɛ eh, wo haw ano yie na Nyame ka no sɛ ne ring no ɔnyi nto nsuom na ɔmfa nsuo no mpete na wo ho ntɔ wo a, meyɛ sure sɛ ɔyɛ saa a, w'ani bɛgye ɛsiane sɛ Nyankopɔn ama no saa akwankyerɛ na ɔde yɛ adwuma. Menkaa sɛ ɛno na ɛwɔ hɔ seesei a, ɛno yɛ man m'adwenkyerɛ. Mepɛ sɛ mekyerɛ wo sɛ tumi a Nyankopɔn de ama no no wɔ adeɛ bi a ɛwɔ ne ho biara mu, nti ɔkasa a, adeɛ korɔ no ɔde ka a, ɛbɛyɛ adwuma. meda ase sɛ wate ase wɔ hɔ papa karakyie ɛɛ nsɛm no deɛ bebree ɛwɔ hɔ but ma mi fa ho nwura abusua mu kakra esan sɛ nkurɔfoɔ question de abɛdam no kame ayɛ sɛ asɛ abusua abusua abusua dɔɔso sɛ obi si mi busa sɛ sɛ yɛbɛwu obi aba asase so na ɔbɛnyini na yɛwɔ nkrabea deɛ ɔhyɛ berɛ ɔbɛtumi abɛdi yie wɔ asase so no abusua ne saa connection no ɛte sɛn because obi pɛ sɛ ɔhunu sɛ me meyɛ berɛtuo ni meyɛ ɛkoɔ no ani meyɛ adua no ani Yɛawo me aba asase yi so. Nyame adom me, meweawea, mabɛduru baabi a ɛwɔ sɛ meyɛ adwuma nya sika. Ɛnneɛ m'abusua ne me yieyɔ daakye no, connection no te sɛn? Kofi, Papa.
tie me.
Metie o. Obi rehwɛ n'akoa Elisha. Aha. No matter how, nipa ba yɛ a woyɛ dɛn? Woyɛ. Yeah. Tie me na tie me biom. Metie o.
Sɛ Nyame yɛ w'adom na woyɛ aberanteɛ a, the age of twenty seven years, woasi abrabɔ kwan so. Twenty seven. Twenty seven, wo maame nnoa ma wonyɛ dɛn nni biom. Woyɛ ɔbaa so so at the age of twenty five years, woasi abrabɔ kwaa so. Wo maame nnoa ma wonyɛ dɛn nni bi biom. Kofi, yɛka abusua a, sɛ woduru saa twenty seven, twenty five no a, Kofi, na Nyame yɛ w'adom na wowo baako, mmienu, mmiɛnsa a, you should be very careful wɔ wo nua mmaa, wo nua mmarima. Mhm. Because that time no, Awurade de abusua foforɔ bi ayɛ dɛn abɛhyɛ wo nsa. Nokorɛ. Ɔmo ne wo mma a wode ɔmo ayɛ dɛn aba wiase. Mhm. Nti sɛ firi saa time ne kɔ no, sɛ woama wo mma ne dadwene anyɛ wo future, mhm. na wodwen sɛ o oh, me maame wɔ hɔ, me papa wɔ hɔ, wei wɔ hɔ, wei wɔ hɔ, na aberɛ bi akɔfi wode mmoa no ɛreboa nnuafoɔ a, The time bi bɛduru ama wo a mmoa no nkɔ biem na wontumi so nhwɛ wɔ a wo deɛ a wode wɔn aba wiase no. Anuafoɔ no abɛsa atɛne against you sɛ wo koraa woanyɛ dɛn woammɔ bra. Wo koraa no wonyaa bie koraa woanyɛ dɛn woamfii yɛn. Because according to Bible, Bible se nipa wo tamfo, wo fiefoɔ na ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ w'atamfo. Obi rehwɛ n'akoa Elisha saa bere a Kofi, papayɛ bi a ɔde ayɛ ɔno ankasa ne nua Kofi, sɛ wɔde too so su ma ne ba future a, ɛnnɛ nka n'abrabɔ nte sɛ deɛ ɔteɛ. Obi rehwɛ n'akoa Elisha mmoa bi a ɔde aboa busuani bi ama n'abrabɔ apem. Obi rehwɛ n'akoa Elisha onua bi a ɔbɛfa de no kɔ akwantuom, ɛnnɛ onua no abɛsiane ne ho wɔ abrabɔ mu ma ɔno ankasa a ɔde no kɔɛ wahwe ase. Onua no so mfa no nyɛ hwee wɔ abrabɔ mu biom. Obi rehwɛ n'akoa Elisha a, nipa bi a ɔgye ne diiɛ wɔ fie hunu sɛ, ah, nipa wei deɛ mede sika ma no a, ɔbɛtumi ayɛ agyapadeɛ a ofie ayɛ dɛn ama me no. Saa nipa no ama nnɛ ne nsa ayɛ dɛn asi fam. Enti deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ nipa bi a ɔrehwɛ n'akoa Elisha ne sɛ, Bible se suro deɛ ɔbɛn woɔ.
Nipa biara a ɔyɛ fie nipa Me busuani, me busuani should be very careful wɔ saa nkorɔfoɔ no ho. Sɛ woka no saa deɛ, anaasɛ nkorɔfoɔ reyɛ adwene sɛ asɛ wayi abusua asi nkyɛn sɛ sɛ obi wɔ, biribi wɔ ne nsam ani kwan sɛ ɔbɔ abusua. That is the reason nti a meka sɛ yɛka abusua a, ɛyɛ wo wo deɛ a wode wɔn ayɛ dɛn aba. Nti ɛnni kwan sɛ wofa wo wɔfa, wo nananom, wo maame, wo Kadakyie, wɔn a waka, ɛnni kwan sɛ wofa wɔn. ɛwɔ mmoa a wobɛtumi de aboa wɔn wɔ honam fam. Okay. But ɛnyɛ ne too much because ɔnsɛ too much of everything ɛyɛ bɔne. Adeɛ biara a woyɛ ma ne boro soɔ no, ɛyɛ bɔne. Kofi, yɛwɔ nipa bi wɔ hɔnom a, wokyɛ ne five million koraa mpo a, sɛve wode sika five million ɛrekyɛ no no, ɔde saa five million no ɛresesa hyɛ berɛ a wode baa wiase.
Because he thinks sɛ woanya sika, woyɛ dwɛɛ. Woyɛ nipa ne papa no, woyɛ ne giving no, ɔno kora spiritual no, ɔsa fight against you sɛ woyɛ dwɛɛ, nansan woayɛ ahomasoɔ, asɛ sika baa wo nsam. asɛ wo mmu nipa. Deɛ meka wo te aseɛ because nipa bayifoɔ bia nipa bi yɛfrɛ no sɛ nipa wɔ yɛ bayifoɔ bia no mm. kofi saa nipa no ɔte sɛ bɔda mini kofi sɛ bɔda mini fa boɔ mhm. na wogyina hɔ ɔde bɛbɔ wapira wo adeɛ nti wabɔ dam mm. normal person biara ni hɔ a ɔbɛfa boɔ sɛ wogyina ɔde bɛdɛ ɔde bɛbɔ wo mhm. mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ nipa bi ɔyɛ bayifoɔ spiritual ɔkɔ honhom fa mu a ɔte sɛ bɔda mini Onipa a ɔyɛ bayifoɔ kɔ honhom fam a, ɔnnim okunu, ɔnnim ne ba, ɔnnim ɔmaame, ɔnnim onua, ɔdi nsɛmmɔne anadwo ne wie na adeɛ kye a, na n'ani aba ne ho so. Na wayɛ sɛ bɔdamfoɔ a yɛasa no yareɛ na ne ho ayɛ dɛn? Atɔ no. Ɔtwee sekaa na ɛkuu ne ba a, saa berɛ ne ba no wayɛ dɛn? Waku no awie. Afei a n'ani baa ne ho so a ne dammɔ no te kɔeɛ no, ɛnna wahunu sɛ wayɛ dɛn? Waku ne ba. Enti nnipa bayifoɔ biara no, ɔte sɛ bɔdamini. Bayifoɔ biara kɔ honhom fam a, ɔnnim obiam.
Ɔdi wo bɔne yɛ na ɔno nso ɔdi Ɔnnim wo wo bɔne. biam.
Enti yɛwɔ obi a ɔhwɛ Elisha a ɔno ara ne nwi ade nsa si ne yam. Nnipa wei nsa nom wɔmpɛ, ɛso da biara wɔnom. Yɛwɔ obi a ɔhwɛ Elisha a ɔno ara ne nwi aware ne honhom fam. Nnipa wei mma asɛm ahyɛ ne ma, ɔnyɛ sɛ n'abrabɔ no wɔmpɛ, ɛso da biara bere a ɔwɔ mu a na ɔyɛ dɛn? Ɔbɔ. Nneɛma bɔne bi wɔ hɔ a ɔpɛ sɛ ɔfiri mu, but efie nipa de adesoa bɔne ayɛ dɛn?
Asoa no. Okay.

Wala wo fie. Obi nfiri ne fie mmɛyɛ wo. Wala wo fie. Wala wo fie o. Wala wo fie. Kofi. Obi nfiri ne fie nyɛ dɛn mmɛyɛ wo. Nti yɛwɔ nneɛma bebree a ɛrekɔ so wɔ nnipa y'abrabɔ mu a yɛmmusa y'ankasa, yɛ fie, yɛ nuanom a yɛne wɔn firi yafunu baako mu baayɛ, abusua mu, nnamfofoɔ mu, nnipa bi a ɛbɛn yɛn, wɔn na ɛnim yɛ secret. Ɛno yɛ n'akoa Elisha. In fact, eh, mehwɛ ne saa sane sɛ sɛ ɛduru mmerɛ bi na ɔde sunsum mu kasa na ɔrekɔ akyiri a, metumi hunu sane sɛ ɛtɔ da bi a ɔde yaw ne pains, eh, sɛdeɛ yaw a buroni fɛ ne pains no, ɛde ɛka bɔ mu ka nsɛm bi ma wotumi hu sɛ ampa Sɛ wote baabi na wowɔ saa tebea no mu na saa efie nipa no na di wo kɔ mu a, in fact wotumi sɛ yaw paa wɔ hɔ, ɛɛ wo ne papa yi bɛyɛ adwene. Mmom meka ama woate aseɛ sɛ Nyame diifoɔ wɔ hɔ de ma wo. Sɛ asi mpo w'abrabɔ mu na nneɛma agye wo a, ɛne Nyame diifoɔ the great Agra ntwetwe nkɔmmɔ na Nyame nam ne so bɛma wo nso ɔgyeɛ ne fawodeɛ. ayɛ wo dea. Papa, Kofi. ma me mmusa wo. Waka wei nyinaa akyerɛ yɛn. Ɛyɛ ne kwan so no no. Enti sɛ maame anaa papa wo ba ba asase so na wanhwɛ ba no, ɛne sɛ ma pa ɛba nso anyina duru baabi a ɔno nso ɛnhwɛ maame anaa papa. Ne mmienu deɛ na ɛyɛ asodie kɛseɛ.
Kofi meda ase. Hwɛ. according to bible mhm. ɔse di w'agya ne wo nani mhm. na wo nkwa na ayɛ dɛn aware wɔ asase yi so
saa asɛm wei mhm. ɛna mpanimfoɔ so ka asɛm bi so sɛ ansa na mmerɛkɛn so ɛbɛsi ne tiri ase
nti before a maame bi bɛwo ne ba na wɔnhwɛ no Anaa papa bi bɛwo ne ba na ɔbɛpo no ama ɔmaame sɛ akora wei nyɛ me ba no, na ɛwɔ deɛ wahunu nti a wapo nipa no ayɛ den ama no. Na wahunu deɛn nko ara nti a akora a wankasa na waproduce no aba asase so wopo no? Ɛno nti na mekaa asɛm bi sɛ ansa na mmerɛkansu bɛsi ne tiri ase na ɛwɔ deɛ asase ayɛ den aka. Kofi, ɛnyɛ abusua nyinaa na yɛware mu. Ɛnyɛ abusua nyinaa na yɛkɔ mu ne ɔbaakɔfa nyinsɛn. Ɛnyɛ abusua nyinaa na yɛkɔ mu ne ɔbaa kɔdi mpa mu agorɔ. Mhm. Because yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔnom a yɛakɛse n'abrabɔ a ɔde nam wiase. Mhm. Yɛwɔ ɔbaa bi wɔ hɔnom a wokɔ ware ne fie yɛ nware. Mm. Ɔmo fie yɛ awoɔ nti wobɛkɔ no efie ɔfoɔ ɔmo deɛ wawo deɛ ne ba nnɔɔso kora na ɛyɛ nan. Deɛ wanwo dodoɔ kora wɔ abusua no mu ɛyɛ mm. nan. Na so ohia ne ahokyerɛ buburo deɛ ayɛ ma wɔ abusua no mu. Mm. deɛ meka wote aseɛ nti sɛ wokɔ ware saa abusua wei sɛ makofi ɔnyɛ ready for awareɛ ɔnyɛ ready for anigyeɛ mm. because ɛnyɛ nipa ne pɛ na yɛ adeɛ a ɛyɛ aduadeɛ yɛ dɛn ɛwɔ abusua no mu nti sɛ obi hwɛ n'akoa elisha bible si di wagya ne wo nani na wo nkwa nan den awa Sɛ wo papa anaa wo maame afom wo kwan biara so sɛ deɛn a, ɔno na ɛde wo yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Okay.
Mmoa biara ɛwɔ sɛ wotumi de boa agya ne ɛna no, ɛwɔ sɛ wotumi de boa. Because wokɔ soro ba fam, ɔmo nim w'ahyɛseɛ. Yeah. Ɔmo nim baabi a wo furum ahyɛ. Ɔmo nim baabi a yɛgyee w'awoɔ. Ɛda a yɛde wo baa, gyaagyaagya, ɛda a yɛde wo baa wiase, nnipa bi na ɛsɔɔ mu de no too ne nsa so sɛ, Ei, introduce wo de wo maa wo maame maame, anaasɛ wo papa maame, anaasɛ wo sista bi a ɔkɔgyaa wo maame berɛ a awoɔ yɛɛ dɛn, ɛkaa wo. Mepɛ sɛ meka kɔsi sɛ ewiase nnipa nya me ne nnipa. Because Awurade se ɔmfa mfiri soro na ɔde ayɛ dɛn ɔde aba na ɔde fa nnipa so. Mm-hmm. Kofi, me ne wote ha yɛ a yɛka sɛ sɛ biribi happy to you right now a me na ɛwɔ sɛ meyɛ dɛn me save o. Saa berɛ no Awurade afa me me so ayɛ dɛn agyew. Me ne wo tea sɛ biribi to me emergency a wo na wɔ sɛ woyɛ dɛ wofa me na wotu me kaa na wode meyɛ dɛ ɛkɔ hospital because of sɛ awurade anka nnipa akoma a nnipa ntumi nyɛ papa nti wiase nyame fɛ nnipa so ɛna ɛyɛ biribiara nti hmm. wiase nnipa nyame ɛne nnipa hmm, nokwasɛm because me ankasa meyɛ ho adansefoɔ na nsɛn manhyia wo a na nka asɛm bi reyɛ ato no because wobaa mu a na nneɛma nyinaa to twaa kama tumi sɛ Obi. ah ampa nyankopɔn fa nipa so boa nipa Obi. mpa nyame nhyira wo paa yes Nyame nhyira wo. mepɛ sɛ meka kɔsi sɛ Yeah. onipa biara a wode ba aba wiase na wogye tom sɛ ba wei yɛ me ba no sɛ woanhwɛ ne so yie a wobɛbu ho atɛn wɔ wo wu akyi okay Woyɛ n'ayɛ agya a wobɛbu ho atɛn. Woyɛ ɛba na worehwɛ n'akoa Elisha na woamfa anni die amma w'agya ne wo na sɛ ɔmanfo me nti a, mhm. Kofi, wobɛbu ho atɛn. Okay. Because atemmuo deɛ ɛda hɔ ma nnipa nyinaa. Okay. Abusuafo atemmuo wɔ hɔ ɛma yɛn nyinaa nti na ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛhyɛ ne nso. Mesrɛ wo ada baabi a wɔ biara no sɛ woyam ahye wɔ asɛm wɔ ehu a sɛ deɛ nka akyiri wayɛ bi a gyae saa na mpanimfoɔ ka de yɛn kasi wayɛ bi atoa so wayɛ bi na ɛnyɛ a ne wagyae na woatie afotu na deɛ ɛhia sɛ wo nso woyɛ no woayɛ ama biribiara so ayɛ kama. Abusuafoɔ yɛgu so ara wɔ yɛn nkɔmmɔtwetwe. Ma memfa wei nkɔ Nyame adiyifoɔ hɔ bio na memmisa no. Yɛwie a yɛde Bible kwankyerɛfoɔ no ayɛ some the illustrations na yɛde dwumadi no aba awie. Papa, Kadakie. adeɛ bɛn na ɛda nipa so a ɛyɛ ɔhaw a wo, nipa no de ba wo nkyɛn a wontumi mmoa no? N'akoa Elijah.
Ɛɛ. Minty Gold. Kofi, Unto good oh. Dabi dabi dabi dabi. Aye.
Mintu good. Ah, Metea sunsumbɔne. okay, Bayie deɛ Uh-huh. mehu sunsumbɔne a mɛtea no. okay, Me n'akoa Elisha, Uh-huh. mintu good. okay. Adeɛ a menyɛ ɛyɛ gold tuo. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Apart from gold tuo, menim ɔhaw bi a wonam mu. How bia da nipa bi aso ya. Oh, Kofi, Sɛ yɛtwerɛ yareɛ anaasɛ sɛbe ɛyɛ adwene mu haw anaasɛ stroke ɛna ɛde obi ato fam. Kofi Agra, Nyame bɛkasa. Obi se ne ba ɛnɛ yi wakɔyɛ gay, ne ba akɔyɛ lesbian. Saa sunsum fi no a ɛbɛtra nkwa mu no, ɔde baeɛ no nso so. Obi frɛɛ Elisha last two years a na ɔyare HIV wɔ UK. Me, Me posti ne nneɛma ma HIV test no a ɔkɔyɛɛ yɛ a ɔde sɛnde kyerɛɛ me sɛ ɔwɔ saa problem no. Me maa no nneɛma a ɔyuusu yɛ after fourteen days, two weeks no ɔsan kɔyɛɛ check up na wafrɛ me sɛ doctor se saa ade no nni ne mogya mu bio. Yes!
Nti na Kwa Elisha ka deɛ wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ. Ewiase kyerɛ deɛ wobɛtumi ayɛ dɛn ayɛ. Nka deɛ wontumi nyɛ dɛn nyɛ. That's it. Okay. Sɛ wohwɛ na kwa Elisha sɛ yɛ awoɔsɛm, adwumasɛm, mmoa bi na wohia firi wɔ bi hɔ, wo nsa nka. Mm. Anaa nkrataasɛm bi na wohwɛ. Na Elisha ma Elisha agye ɔmo nkrataa deɛ. Ɔno kura deɛ yɛ nkɔ yɛ nkɔ hɔ kura. Sɛ yɛ nkrataasɛm deɛ a, Elisha Elisha agye nkrataa nyɛ ndɛ. Ɛno nkɔda nkyɛn, mi nim mm. ɔhaw ne amaneɛ bi a wonam mm. mu. Deɛ mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, ɔwɛnfoɔ ne awurade a ee, eh. Ɔwɛmfoɔ ne Awurade, Israel Nyame ayɛ. Asɛm a ɛtoo me, manhyia Awurade a anka mawu. Ɔwɛmfoɔ Awuradeɛ, Ɔwɛmfoɔ ne Nyame oe. Meda ase, mahunu nneɛma bi a ɛkɔ so circulate on social media. In fact, eh, nnipa nsuro Nyame o. Ei, ɛyɛ asɛm o, nnipa nsuro Nyame. Mebatwɔ, nkɔmmɔ a me ne wo baa bɛdie yi, Me Kofi Poku me ni nyina so me ni nyina so sei yes ɛyɛ deɛ ma te bie na mbɛbusa papa sɛ ɛyɛ nokorɛ anasɛ nyɛ nokorɛ me ɛyɛ alleged sɛ na buroni bɛka no te me sɛ wa ɛnye ma no nkosi bɔne ɛnye prophet ano nkosi bɔne na ɛmɔ ɛnhwehwɛ mu ɛna yɛyɔ mahunu video bi a ɛsɛkulati ɛwɔ social media Ɛfa prophet Ojaba. Okay.
Yes, papa isi mu nyɛ no. Bɔ wɔn bɛ spirita. Prophet Ojaba, ebi awo obi ano senior, ne kyia o, nyame nhyira o, na ɔnti na nimu tɔ, adwuma no deɛ woyɛ, ɛbɔ waba so, woyɛ brutal. Yes. Na sɛ mehwɛ wɔ nneɛma ahodoɔ a woyɛ na ɛboro adwene nti aseɛ so. Na video no circulate na yɛ sei, na kwara baako sei, ɛɛ, eh, eh, prophet, ɛɛ, eh, wi a wɔwe ma ne nyɛ asɛm ketewa. Wɔyɛ dɛn?
Wɔwe mmaa no brutal. Na sɛ ah na wɔasu sɛ kasa bɛn no no. Dabi.
Ah na wɔn deɛ wɔn deɛ ɛtɔ da bi a wɔn de nneɛma bi ba ba social media na ah eh, na wei na ayɛ dɛn? Mm, Kofi. Na ayɛ dɛn? Baba. Ɔwe mmaa.
Mm. Na sɛ ogya bɔ ɔnyɛ soro abɔfoɔ. Ee wɔyɛ nipa na wɔn ka nsa sɛ wɔyɛ na nipa degree no ɔyɛ nyame sɔfoɔ kɛseɛ o. Kofi. Nyame difoɔ kɛseɛ. Adeɛ baako ne sɛ. Uh -huh. Mɛkɔ bi, yɛnkɔ ne kwa. Nokorɛ. Meka sɛ ogya ba nyɛ soro abɔfoɔ a, ɔyɛ nipa. Nipa su wɔ hɔ ansa na Nyamefrɛ yɛ dɛn? Ɛreba. Obiara nni hɔ a yɛwo no baa wiase na Bible kura ne nsam. Nokorɛ. Ɔfrɛ no, nnipa bɛfa no asase yi so. Nokorɛ paa. Adom no, yɛde wo firi yafunum. Nokorɛ. Na ahoɔden no, woabɛfa no wiase. Nokorɛ. Nti Ogyaba yɛ nyame difoɔ na Kofi mɛkɔ bi no yɛnkɔ ne kwa meka kɔsi sɛ tumi a nnipa de nam wiase no ɛnyɛ kwa saa me na meka kyerɛ wo Kofi yɛwɔ wɔn mu a brɛ wɔ akɔnkyenem na wonyaa sika duruu baabi nti no, ohuu no sɛ, a, baabi manya sika duru mamfa baabi a nipa yi betwa me nkwa so. Nti saa deɛ ɔsɛ mefa baabi ne yɛde ho amanne ayɛ dɛn ato hɔ ama wo. Wofom ede a, wobɛlu so ahoɔden a ekura wo. Na nka nyɛ ne kwaa so no sɛ wobɛka ne sɛ ogya ba ɛwe mmaa. Ɛnfata diifoɔ, ɛnyɛ ne kwae sono no. Asɛm no a ɔka no wama m'adwene mu ayɛ me kɛse. Yes, meka de akɔsi sɛ sɔfoɔ biara Samson ahwe aseɛ yɛ deɛn? Kofi de meka wote aseɛ. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a ɛyɛ ɔbɔnefoɔ afidisum mhm. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛ ɛde wɔde w'ahoɔden bɛyɛ den ɛbɛto fam mm. sɛdeɛ yii Samson yɛ den ɛhwee hɔnom no. Yeah. Nti ɛmaa yɛ nipa bi a ɔmo yɛ dangerous wɔ nipa abrabɔ mu.
Ɛna Charles Kwadwofo si some girls are dangerous. some girls are dangerous. some girls are dangerous. Nkofi mɛkɔ bi yɛn nkɔ ne kwa o. Tumi a nipa de nam no nyɛ normal sɛ wo fiti a ɔsɛ manya tumi dabi. N'akɔ yɛ like.
Adeɛ bi yɛ awo n'aka deɛ.
N'akɔ yɛ wie deɛ ɔpɛ sɛ ɔka ne yɛn kɔ. Ɔdɔfoɔ,
masɛm ka etwa toɔ nyinaa ne sɛ Kristo mu na adenya ne mpagya ne nnepa yɛ dɛn wɔ? Minnim deɛ wonam mu ne Elisha nkasa, na deɛ ayɛ den ama wo na wonsusu nna nwene da no, ɛno na Awurade bɛfa agra so na wadi ama wo. Nyame onhyira wo baabi biara a wohwɛ me firi. Nyame nhyira wo.